Kenjũkenaga atĩ tũrĩe Ĩĩ, gĩtĩ hau ĩĩ. ũ- ũ- ũmenyithie marĩa wonete. nĩguo nĩguo ĩ mũgeni nĩ rũĩ Ĩĩ. ona gũtuĩka ndakĩhanire gĩthima We rĩu we- we gũkũ rĩ. ndahanire gĩthima Ona ndihũaga ta- ona ti gũgĩtũra mũno. Ĩ, Hine, ĩ, kwanyu kwerwo atĩa? gwitũ ti gũkũ Mm. Ĩ, Na niĩ ndiguĩte. nĩguo nĩguo Nyuma kũmathĩra ng'ombe. ĩ, Ĩ. Akĩigua ndanoga. ĩ. Ndauga hurũke. Ngima ndakorwo hĩndĩ ndanina ndũkũrĩa. Ĩĩ, ah, ningĩ ngima na riũa-rĩ, Eh, nĩ ũgũcũnga. nĩngũcũnga. Ona nĩguo. Niĩ ndirĩ na ũru. Ĩĩ, One. ndĩ kũigua mwĩgũthiĩ ũthoni. Ah, na ndwokire. Ndiokire tondũ wa rĩ? Ndwokire, ndwokire, ũthoni wa ng'aĩ. Wa ng'aĩ-rĩ, ũthoni wa ng'aĩ-rĩ, ndarĩ na thiirĩ wake wa magana manana.

Eh? ngĩrĩa ngiri ĩyo kĩrĩa ndarĩ ngiumĩra kambĩ ona thiirĩ ndũrĩhĩte ndirĩhĩte nĩkĩo itathire ũthoni nĩkĩo tworanirwo nĩ mwathire rĩu we ndwakĩũrirwo nĩ maũndũ marĩa mega kũndũ nĩ kũraihu kũu Ũũrũrũrũ, reke tũthiĩ eh, nao andũ a kũu nĩ atugi twakorire matwĩtĩrĩire eh. ĩ ũthoni kũu nja Marendiũ, rwĩmbo kũu naruo rũtiahekaga ũhoro. Nĩ kũina kũina. Kũina kũina kũrĩa. Ha kũrĩa ĩga ona ũkũmenya ndũngĩtigĩrĩra ĩga ndarĩ wayo. Ha ona rĩngĩ rĩngĩ mũndũ nĩ akenaga ũkĩte arĩte tondũ mũrĩra waku. Ĩhĩ ngugaga atĩrĩrĩ mũndũ nĩ akenaga rĩrĩa ũkĩte nĩgetha mũrĩanĩre. Rĩu rĩ rĩu ona ũhoro ti ũhoro ona kũrĩa ti mũno ti thĩna tondũ nĩ ũgĩthiĩ. na ũgũthiĩte gũgĩtwara kĩndũ Ĩĩ. Ĩĩ, He to bata nginya gũgĩ- ũrĩe. gwĩcokeria ngatho Ĩĩ. rĩu rĩ Eh, ũrĩa ti wa thĩna ũrĩ mm, tũtigũgĩthiĩ kũu tũtikĩrĩ kũu nja ndĩ mwĩ gũkũ athuri gũtikĩrĩ harĩa maingagĩra atĩ rĩu nĩ gwakinya hĩndĩ ya kũgũrana ho haha gathũnũ ĩ gathingira keo ga- Ĩĩ. kana gakagwo hĩndĩ ĩyo kana gatengetwo tene nĩ njĩrĩga warĩ Ĩĩ. wa kĩenjeku na ngĩona athuri maingĩra hĩndĩ ĩyo ndiakinyĩtie wĩkĩrĩa Wakinyĩtie Ndio- hĩndĩ- ndionete bibũ. Ĩĩ, rĩu ngĩona maingĩra hau ĩĩ, no kana- ndiamenyire ũrĩa gwathi rĩu rĩ Eh, kĩmondo ararĩ kuo kĩmondo nĩ ũkĩmũĩ kĩmondo ũrĩa warũa mũgitĩra. nĩ ndĩramuona kĩmondo Ĩĩ. ndangĩtĩra rĩu kĩmondo rĩ Eh. akĩrĩ mũthuri ũmwe wa andũ arĩa maingagĩra thingira

Akinyio rũĩ aiye nguo o Okay. rĩu kũringana na ũrĩa njĩciragia ũrĩa mandarĩra rĩ Mm. niĩ nyonaga reke no nyambire kũrĩma mĩaka ta ĩtano Kĩ? ĩ nĩma nĩme Oi, we ona ũngĩkĩgũra na. Akĩrĩ ũrimũ wĩ naguo. nĩkĩ Kĩmondo akĩndarĩria rĩ. Ĩ. Aranjĩririe atĩrĩrĩ. Mm, ahe hora. Maĩ kĩingĩra rĩu thingira rĩ. Ĩ, rĩu Rĩu hau- kũrĩa hau nĩ mwena ũrĩa waranĩria na mwena ũyũ. ĩ haha macokanĩrio Ĩ, ĩ. Eh. tukirera tugiciara tugitwara thukuru uguo uguo uguo uguo na ithuĩ eh rĩu ngĩatina tinia 50 ngĩatina Hamba hambia. uguo eh gũitha gũithia ndũka- ndũkongerere mũno Eh. nĩguo rĩu rĩ Mm. kĩmondo akĩnjĩra rĩ Eh. marora andũ arĩa matetagĩra mũirĩtu rĩ mwena wa mũirĩtu rĩ Ĩĩ. Ah, ithe wa mũirĩtu augire metie rĩ Eh. ithe wa mũirĩtu arora mũirĩtu wake rĩ Ĩĩ. ĩrĩ wega Ĩĩ, rĩu nĩ kũthima indo iria ciothe anatũmĩra Ĩĩ, maũndũ moru aneka maũndũ mega aneka gĩthomo Ĩĩ. athomete Ĩĩ. ngurũrũki atuĩte ciene rĩu rĩ Eh, amũrora rĩ mm. tũmũiganania na ng'ombe ici ng'ombe igĩrĩ ndegwa kana tũcaũ Ah! Kaire kaire ndikumela hivi hapa. Ah, tiga gwĩtĩirwo nĩ kĩirĩtu atĩ tondũ ĩ, ndona atĩ kĩhumbĩte wega Wa cukari. Wa Ah, cukari. ĩ, Wa cukari no amenya nĩ ndamwendaga. kĩirĩtu gĩkĩ gĩtĩikia mburoti Ĩ. ũyũ akĩrĩ ũrimũ Ũyũ tũringagĩra. Ũyũ. tũkona nĩ wa tũ- tũũri twĩni twĩrĩ twa mbũri Ah, Rĩu enda kũnjĩra Andũ aya mahana ndirakĩenda gũkiuga mahana ng'ombe to ũguo ũrauga ĩ Ĩ. no rĩu rĩ angĩkorwo nginya mũndũ ũcio nĩ nĩwe ũrĩa mũthomu mu- mũtumia ũcio no amere mũirĩtu mũthomu. ũcio rĩ Nĩ wa- wa- mũthomu. wa- wa ng'a erĩ Nĩ mũthomu. tondũ nĩ ngũririkana rĩ athomete nginya karibacĩtĩ Ĩ, na ithe tiwe wa- watũtarithagia

Reke njĩke ũguo-ĩ, Ĩĩ. ngwethere gĩkombe ũngĩnyua maĩ-ĩ, Nĩguo nĩguo. tondũ nĩ njũĩ mũciĩ ũkuaga Ona ndago. ndigũikaraga-ĩ, Eh. reke nyumagare tondũ nĩngwendaga kuona Toni Toni, ĩ, ena gathiirĩ gakwa. ĩĩ, Na tondũ ndegũikara onake nĩegũcoka ona Nairobi-rĩ, ĩĩ. reke tumanie ũguo.

Ũgeciria gũkũ nĩ kũrugagwo thambutha? Kĩrĩa gĩkuũ tokĩo tũgũkĩrĩa. Gũtirĩ. Haya. Gũtirĩ gũkũ rĩ. Mm. Na maĩ ma mũico rĩ. Eh. Nĩ mbura yaurĩte. Ĩĩ ĩno ĩrĩ tha. Ĩĩ. Eh. Rĩu rĩ. Mm. Nĩ ndĩrakwĩrĩte ũhoro wa mwanake twathomaga nake wĩkũngunyĩra thimũ-inĩ ahoka hũre ũkanjĩra hĩ hena kaũndũ ũrenda twaranĩrie he handũ ahinyĩrĩrĩka mũno mũno mũno mũno tondũ Gwakwa kwĩna kĩndũ kĩa bata nĩ gĩthomo. Gĩthomo. Gathomo kanini nĩ kega mũndũ witũ. Na twarĩ na mũndũ ũngĩ anjĩra atĩrĩrĩ, Mm. kũringana na ũrĩa arona rĩ, Eh. ha gĩtirĩ na bata. Gĩthomo. Ĩĩ, Gĩthomo nĩ kĩa bata mũno mũno mũno Tondũ mũno waki. thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ hau no tũratũũra. amenya nĩho twambicanĩire. Tondũ Tondũ wa kĩ? o hau nĩho ũrarigirwo nĩ gĩake. Ĩĩ, nĩ gĩa kĩ? Rĩu rĩ, Gĩthomo nĩ mũk- nĩ he mwa- mũkimo. he mwanake wĩho, mwanake mwega mũno ũrutaga wĩra wega biũ biũ biũ Ĩĩ. marĩ atatũ marĩ arata marĩ atatũ Ĩĩ. ũmwe akĩremwo nĩ gũthoma agĩtigĩra standard two Ĩĩ. Na no harĩa hinya wakinyire kana akĩona macio mena igũrũ ndakũmenya. no nĩ aremirwo nĩ gũthoma kĩa mabuku Ĩĩ. no ũgĩ wa mũciarĩre enaguo Kabisa. na no ahote kũruta wĩra rĩrĩa arutaga wĩra wega mũno mũno mũno nĩ mwe Karĩ ũyũ ũũ kaya kũhana ũyũ gwĩtwo bunda.

Nĩ nĩ arateega. Ĩĩ. Makĩmuoya rĩu makĩmwandĩka wĩra wa mũgũnda. Mũndũ ũmwe nĩwe werutĩire akiuga, 'Mwanake ũcio nĩngũmuoya wĩra wa mũgũnda, tondũ nĩ mũruti wĩra wega biũ biũ. Ĩĩ. No wega tondũ nĩ akĩona kanyamũ. Ĩĩni. Handũ ha gĩikarage kũrĩa ũguo. Makĩruta mwaka wa mbere. Ĩĩ. Makĩruta mwaka wa kerĩ. Nĩguo. Akiuga mũndũ ũyũ nĩ agĩra mũno. Ningĩ akiuga, 'Nĩ tondũ ndĩ. Ndĩ na kĩheo ndĩrenda kũmũhe rĩ. Rĩu arenda kũhe mwanake ũyũ. Ĩni, agĩkora rĩu njamba ĩrĩa ĩngĩ. Ĩĩ. Ĩrĩa ĩngĩ makoragwo nayo. Reke tũmwĩte rĩrĩ, kwaga gũthoma. Ĩĩ, mwanake ũyũ kwaga gũthoma, Ĩĩ. na anake erĩ gũthoma. Ĩĩ. Rĩu rĩ, magĩcemania aya erĩ athomu. Ĩĩ. Makĩmenya rĩu rĩ, mwanake ũrĩa tũ- Kwaga gũthoma. akĩrĩ na kĩo kĩingĩ biũ. Ĩĩ. Na nĩndĩrarigwo ngũmũhe kĩheo kĩrĩkũ. he bata angĩkorwo nĩ aruta wĩra wega rĩ magĩikara thĩ magĩcira makĩrana atĩrĩ Mm. nĩ thigina ndĩmũhe kĩheo rĩu ndĩrenda ũndeithie kĩheo kĩrĩa gwĩka atĩa Ũngĩm- angĩmũhe Ĩĩ. Mm, makĩona rĩu rĩ mm. marangi ũguo akĩranda atĩ na ndĩrathiĩ mũrĩmo akĩrwo atĩ ũyũ mwandĩkani kana Nĩara- ũyũ ũngĩ mwandĩkani nĩrathiĩ mũrĩmo ĩĩ akĩrwo nĩ ũyũ ũngĩ atĩrĩrĩ ndũgĩthiĩ nake ĩ ĩhane tarĩ tuo wa mũtwara. Iacere kũndũ atarĩ athiĩ. Kũndũ ũtarĩ athiĩ. Hau na nĩ ma. No rĩu magĩkathĩ makĩrana atĩrĩrĩ, mwanake ndoĩ gĩthũngũ. Ĩĩ tondũ ndathomire. Ata, ithe ndarĩ wa tu. Ĩĩ gĩthũngũ ndakinyĩrĩirwo. Gĩthũngũ ndarĩ, ndarĩ kĩndũ oĩ. Ĩĩ nĩ amu tĩ. Ĩĩ rĩu rĩ, magĩgĩcira rĩu rĩ, nĩ athomithio nĩo marĩ erĩ makĩmwĩra oka. Ĩ, nĩ aratega atĩa Ũka. Makĩ- ma- rĩu nĩ makũmũruta gĩthũngũ Ĩĩ, makĩmwĩra rĩu tũrathiĩ mũrĩmo. Ĩĩ, Mũrĩmo gũtirĩ maũndũ maingĩ. ĩĩ, Maita marĩa maingĩ tũrĩikaraga nawe. ĩĩ, Marĩa ũrĩonaga mũthũngũ mũgeni-rĩ, eh, nĩ manini mũno ũrĩmwĩraga how are you? ndio Nake akauga very fine. good

No agĩire kuga nĩ wahũna. Ĩĩ tondũ kũrĩa athũngũ rĩ, Ah. athũngũ matiragia mũndũ atĩ kana nĩ ũkũrĩa ingĩ. Nĩ wanina ũkareherwo ingĩ. Ũngĩnina nginya icio ũreherwo ingĩ. Oh, kũrĩa kũrĩa nginya ĩrĩa ũriuga nĩ wahũna. No rĩu rĩ, Mm. rĩu rĩu no nginya ũmere nĩ ũhũnire. Nĩgetha itigagĩũke. Agĩkĩrwo rĩu rĩ, Mm. wareherwo thani ya mbere rĩ, Ĩĩ, rĩu ũrĩe ta ta ta thũngũ iria ingĩ. ĩĩ, Ũrĩe ũmeba. wega. Mangĩthiĩ makũrehere ya kerĩ rĩ, Wĩ mũhũnu. ũmere thank you.

no reke ngwĩre Mm. ha kĩrĩa kĩa bata mũno Ĩ. nĩ gĩthomo nĩma rĩu mũthenya nĩ wakinyire wagũthiĩ rĩu nĩ wa gũthiĩ jumatano ithuaya Ĩ. kĩharo kĩa ndege wa Hurururu, rĩu ndege rĩera-inĩ karoge okuo kabisa Ĩ, rĩu marĩ mũrĩmo Mm. kũrĩa gĩthũngũ nĩkĩo kĩrario gũkũ nĩkĩo kĩragamba huahua Ĩ, ĩ. Eh. rĩu mwanake rĩ Ĩ. agĩgeithio nginya nĩ mũthũngũ Ah, how are you Fine. nake nake mũnjeci ũyũ ũngĩ akona mũndũ nake ndangĩnjonoria ũyũ ndangĩnjonoria athomete akarĩkia ithuĩ ũyũ. twĩ mũrĩmo Eh. magĩkĩnyitwo ũgeni wega harĩa marĩagĩra makĩria Mm. maikarĩte wega mũno mũno na makĩnyua ĩ gũgĩkinya kahwainĩ thũngũ rĩ Mm. gwa thũngũ mũndũ atheagwo gakiumbu gake o kanyũmba ĩ tondũ Ĩ. andũ acio nĩ atongu andũ acio matikomaga andũ erĩ erĩ Aha. ona ũngĩthiĩ na mũtumia ngwĩci- none ngĩciria ĩ mũtumia heo hau ũyũ heo hau ciana hau

akĩreherwo irio Mm. mũthenya ũcio rĩu akĩrĩ akĩrĩ akiuma pa Mm. irio gũkũ kũrĩa itiraga mũndũ atĩ kana nguongerere Abana. na wanina ĩ thani ĩkoywo ũkareherwo thani ingĩ tiyo uma nayo Igi. thani ingĩ Mm. ĩna irio Ikuna uthiwe. cigĩkĩrehwo Ii.